Сәләм барчагызга да. Игътибар иткәнсездер, фәнни популяр тапшыруыбыз чыгарылышларында еш кына Татарстанның тарихы һәм шәхесләре турында искә алабыз. Әмма дуслар, милләтебезнең исеме ничек барлыкка килүе турында уйланганыгыз бармы? Гомумән, татарларның килеп чыгышы турында беләсезме сез? Алдагы берничә чыгарылышыбызда бу сорауларга ачыклык кертергә тырышырбыз. Татар халкы тарихын өйрәнгәндә, мәктәп программасында сөйләнгәннәр белән генә чикләнеп калмыйча, тагын да күбрәк мәгълүмат табарга тырыштык. Фактлар онытылып калмасын, сезне дә бутамас өчен, татарлар тарихын инстатрилогия форматында тәкъдим итербез. Ә бүгенге тапшыруда милләтебезнең ни өчен нәкъ менә татарлар дип аталуын ачыкларга тырышырбыз. Башлыйкмы? Билгеле, татар атамасы халыкның үзе белән бергә килеп чыккан очракта, аны аңлау җиңелрәк булыр иде. Әмма безнең очрак ансаттан түгел. Татар атамасы Европа күләмендә бары тик 13 гасырда гына билгеле була. Аңа кадәр татарлар дип Үзәк Азиядәге монголлар кабиләләренең берсен атаганнар. Соңыннан 14-15 гасырларда төрки телле Алтын Урда халкын татарлар дип билгеләгәннәр. 1895 елда нәшер ителгән Россия империясендә яшәүче халыкларның алфавит исемлеге дигән китапны карасак, кызыклы бер билгеләмәгә тап булабыз. Татарлар Россия империясендә 2 миллион кешедән торучы төрки кабилә халкы. Россиядәге барлык татарларны ике төркемгә, күчеп йөрүче һәм утрак татарларга бүлеп була. Аларның барысы да мөселманнар, Төрки телдә, төрле диалектларда сөйләшәләр. Казан татарлары исә Кыпчак Урдасының Казан ханлыгы татарлары нәселеннән диелә китапта. 1866 елгы мәгълүматларга караганда, аларның саны 1 миллион 40 мең булган. Монда татарларның Кыпчак Урдасының Казан ханлыгы халкы нәселе дигәне Һич кенә дә аңлашылмый. Кыпчак Урдасы ул кыпчаклар дигән халыкның административ берәмлеге. Русча аларны половцы дип атыйлар. Гасырлар буе алар рус телле халыклар белән бергә яшәгән. Алай гына да түгел, Иртыш елгасыннан Германия җирләренә кадәр рус телле халыклар арасында тормыш иткән һәм азиатлар түгел, ә европеидлардан саналганнар. Шул ук китапта кыпчакларның аерым билгеләмәсе бар микән соң? Һәм татарлар билгеләмәсенә аларның ни катнашы бар? Инде әйтелгән китап эчтәлегендә кыпчаклар да, половцы дигән халыклар да юк, әмма татарлар турында әйтелә. Тик 1700 елның 1 гыйнварына кадәр аларны бер кайда да искә алмаганнар. Кыпчаклар билгеләмәсенең ни рәвешле татарлар дип үзгәртелүе турында, кызганыч, мәгълүмат сакланмаган. Әйтергә кирәк, татарлар билгеләмәсе беренче тапкыр 8 гасырда хәзерге Монголия җирләрендә булган икенче төрек каганаты вакытында, Гаскәр башлыгы Күлтәгингә куелган хәйкәл ташта очрый. Анда Отуз татар һәм Токуз татар кабиләләре телгә алына. Унынчы-уникенче гасырларда татарлар этнонимы Кытайда, Урта Азия һәм Иранда тарала. Унберенче гасырда галим Мәхмүд Кашгари үз хезмәтләрендә Төньяк Кытай белән Көнчыгыш Төркмәнстан арасындагы җирләрне Дәште-татар, Татар кыры дип атый. Шул ук вакытта Ауропада бу халыкны Тартарлар дип йөрткәннәр. Атама грек мифологиясеннән алынган. Анда тартар үлем дөньясы астында урнашкан упкынны, ягъни тәмугны аңлата. Бу кадәр ямьсез атама Бату ханның һөҗүменнән куркудан килеп чыккан. Шуңа да татарларны тәмугтан чыккан һәм сугыш белән үлем генә китерүче халыкка тиңләштергәннәр. Ауропалылар тартарлар дип көнчыгышта яшәүче барлык вәхши кыргый халыкларны атаган. Дөрес Ауропаның кайбер иске карталарында Тартария Россия чигеннән соң ук сурәтләнеп күрсәтелгән. Монголлар империясе инде 15 нче гасырда ук юкка чыга, әмма Европа тарихчылары 18 нче гасырга кадәр Иделдән Кытайга кадәр булган барлык көнчыгыш халыкларны да тартарлар дип атаган. 19 нчы гасырда Тартария Европа һәм Россия карталарыннан да юкка чыгып, Үзәк Азиягә үзгәртелә. Чөнки әлеге зур территориядә яшәүче халыкларның төрлелеге барысын да бер этнос белән билгеләп булмавын аңлата. Тора-бара тартар атамасы да борынгы мифларга бәйлелеген югалтып, борынгы кабиләләрнең тарихы турында күп санлы теорияләр калдырып, без гадәтләнгән татар дип үзгәртелә.